Hoşahlaklyk näme? Saňa zulm etýä? Aý bolýa işgali ýok men geçdim diýýäň. Ah, ahat gyn zat. Saňa awul kef aýdýa? Bolýa men gözeşt etdim geçdim diýmeli. Ah nahat gyn zat. Saňa yzaly kepleri aýdyp durmaly men geçdim diýmeli. Hudaý üçin.

Şu bütin musulmanlaryň içinde, Resulullahyň ummatynyň içinde ezzelin karylara Kuran öwredip, ertden öýlä çenli, öýleden ikindä çenli, ikindiden agşama çenli, agşamdan ýatsa çenli, ýatsan soňram näçe wagta çenli öz şägirtlerine Kuran öwretýänmişdik Resulullahyň sahabasy. Oňa Seýidul Kurra diýýärler. Tamam karylaryň başy diýdigi. Hazreti Abu Darda. Hop, ol gije turup namaz okaýanmişdik. Daňdan öwünçä, eý, bu gowy adamlary! Eý, bu imanly adamlary! Eý, bu derman adamlary! Eý, näme diýip pagat şolaň gürrüňleri hekaýa bolup galýar? Näme diýip indi şolaň gürrüňine amal tapylmaly däl? Eý, türkmen! Kimiň içinden geçmeli şu gürrüňler? Kime äser etmeli şu gürrüňler?

Aham ol aýdypdyr, Hezreti Abu Darda, Weh! diýipdir. Pygambarymyzdan eşitdim gulagym bilen diýipdir. Kyýamat gününde mizan tarazu, amal çekilýär, iň sogaby kän agyr boljak zat hoşahlaklyk diýipdir. Kyýamatda görersiň diýipdir, gijeleri nefil namaz okaýan öwliýalar turar diýipdir. Gündizleri araza tutýan öwliýalar turar, sofylar turar diýipdir. Remezan aýdan başga bäş wagt namazdan başgaň gürrüňi. Olaň-da amallaryny terezide goýular diýipdir. Gahary gelende gaharyny ýuwudyp, ezýet berilende onda-da seň günäňi geçdim, onda-da seň günäňi geçdim diýýän adamlaňkyny-da görersiň diýipdir. Şol hoşahlak adamlaň terezisi sogaby agyr geljek diýipdir. Pygambarymyzdan eşitdim şony diýipdir. Agyr zat-da biriniň günäsini geçmek. Derrew agzyňa betdoga gelýär. Derrew hakyňy almak gelýär. Meger men adam dämi diýip ugrasyň gelýär. Hakyňy alsaň, ezafa gitmeseň günäsi ýok-a. Hudaý her kim hakyny almaly diýipdir. Emmä ony geçdim diýseň, emmä ony geçdim diýseň, emmä ony geçdim diýseň, kyýamatda şo jürek peýdalary-da bar-da. Ol Gadyr gije gürrüňde aýdandyrys, Resulullaň düýbünde oturjak ol adamlar kyýamatda. Gel bärik, gel meň ýanjagymda otur diýjek Resululla jan. Beýmol. Il-günümizi gözläp görüň. Düşümli, düşümsiz, bisawat, basawat, pully, pulsuz, öýlenen, öýlenmedik. Türkmeniň içinde men diýip ýören adam, a ýa şu ahlak ýöreýärmi öýlemizde? A ýa ynsanyň şahsyýeti şu zamanky tejemmulat zamany, öýüne wodallap, puluna wodallap, ýa tahsylatyny ýokarda etmek bilen, heý öýle basawat bolmak bilen, Aýa ynsanyň şahsyýeti adamlaryň kalplarynda ulalýamy? Bir adamy janyň bilen sylasyň gelýämi şu zamanda? Öz ynsafyňyz bilen, haklyňyz bilen, düşümiňiz bilen jogabyny aýdyň. Hiç sylasyňyz gelmer. Emma bir adamy sylasyňyz geler, kim? Hoş ahlak adam bolsa. Gylygy gowy bolsa. Geçirimli bolsa, işgali ýok diýse, hyzmat etse, jany bilen musulmanlara mähebbet etse, ony hut-bu-hut ýüregiňden gowy görýändirsiň. Allah Tagala şeýle goýupdyr ony. Resulullah jan näme diýýär? Derman näme diýýär? Gözümiziň nury, başymyzyň täji näme diýýär? Rahmatul lil alemin näme diýýär? Muhammed Resulullah näme diýýär? Aleýhissalatu wessalam, Innema bu'ithtu liutammima makarimal ahlak. Allah Tagala meni pygamber edip iberdi, tä adamlaň ahlagyny bejereýin diýip diýipdir. Tä adamlaň ahlagyny bejereýin diýip iberdi meni diýipdir. Nagat mana bar bu gürjüňlerde. Nagat dersler bar. Il günümiz Resulullahdan daşallygyça ahlak da daşalyp barýar.